ni Danaa paɣa n-dɔɣi bɛ di gba lala ka ti mali li tiri a na eh di yaa ku nyɛ shɛli kam disclaimer kaman how program zuɣu we discuss it according to our mind ti ni nya li shɛm and this is very very upsetting ŋɔ maa din bi di suhu pam yes a yi kana ti yuli Tamale binyɛra ni binyɛri shɛŋa niŋdi ŋɔ maa like if it is because it's an accusation di biɛri pam lala issue ŋɔ maa di biɛri pam. Bini kuli zaŋ Ghana mini ti daadiziki n kuli di wahala binshɛɣu zuɣu hali n ti paasi bill ni ti bɛn saɣi yɛn ti biɔ maa ɛɛ ka ti yɛn niŋ ka niŋla tam ɛɛ tiŋ puuni ɛɛ ti yarila ban gondi tabi doo ni doo bɔri tabi maa dina biɛla tiŋgbani ŋɔ ni yes bi gbahi wundabi shɛba ka bi bɛ lala act maa ni ka zaŋ ba chaŋ nayili.

But ŋun lee zaŋ a kpɛhi di puuni ni bɔri shɛm ŋun zaŋ a kpɛhi di puuni because suhila ti sa gbahi niriba ayi yaa bin ku zaŋ a zali shɛm ŋɔ laa ka laman shɛɣu zaa chisa zali ba ka ti boo ka o yɛli ni n zo maa golo gari bu pia ni o ku tooi kali o ni golo shɛm ka o din nyɛla o yi yiɣisi tuma ni o ni doli n ti kpuɣi o n zaŋ o kuli o yiŋa n ti yihi sua. O gol o maa ha ka o nyee ti nyɔni ka o pa yɛli ni o ni yɛl o yiŋ nima ka sa yɛli ni sɔŋ maa ka bɛ gbaag o. N mi wumya ni yi malila group ka di be Ankara a gol yino ka bɛ ti a 500 million bee alan million. A mi yɛn yɛli ti ni a ka di puuni ka video nim be a phone ni ti ku saɣi ti a. So yɛli ti yɛmaŋli.

ka vidio bɛ a foon ni ka a bi nyɛli ka a bi nyɛli so wula ka di niŋ kpɛni a foon a na ʒini laɣam doo a nyɛvuli puuni yɛlim ti naawuni zuɣu a na ʒini laɣam doo a nyɛvuli puuni Okay. So ti niŋ pa express a mi yɛli ni ti vii maa ti yɛn zaŋ an ti ti police ban mi ni 25 years ŋuna an niŋ jɛri yɛli ni because bin sɛchili a mi malila

Amaa a yi niŋ mistake ka ŋma ʒiri Naawuni zuɣu n ku tooi defenda. Bin bala chaniya n ŋɔ a niŋgbuna di bi yɛn bɛ lala kam. Man yɛli ba yaa ya sɔri shiha ka bi shiri zaŋ a na ka a niŋgbuna viɛla. So a yi bɔri ni a ti yiri sɔŋ ŋɔ ni ka a niŋgbuna bi viɛla din bɛla a sani.

Ah, ka yi ni yi zaŋ yimaŋ niŋdi paɣaba maa. No, a bi be acting puuni, a ka acting puuni, a ka acting. Ban niŋdi paɣa doo ways maa a ka bi puuni. chief dama naa mu tuma
You could see kaman like kaman how program zuɣu ti di je ni ti yɛri yɛtɔɣa ka kari facts because eh information maa ti take rim from bin ŋmaari videos maa ka yɛri yɛtɔɣa shɛŋa. If it is true din dee yi nyɛla yɛlimaŋli Ghana bi pass la law. Zɔmiya Naawuni, Ghana bɛ kuli paasi la law dali dali dali ŋɔ ka bɛ kuli paasi li pain soya chɛya ka di zaŋ ba piri lala law maa yi bi start guys ŋɔ zuɣu adalci ka Ghana bɛ tooi lan zali zali shɛli ka di tum tin kuli kana kaman how program zuɣu ni ti ti yɛli shɛm zaa m bala ti ni bee n galin so ti bee n yɛli so shɛli we are watching. Ti zaŋla ti nina pa ni ti nya din yɛn naai shɛm. If this is really true, bɛ ni gbahi shɛba ŋɔ maa, bɛ bela lala act maa ni, bɛ bela lala gay act maa ni, doo ni doo bɔri o do kpee like ye lala bini maa bɛ yi be lala act maa ni. Tibɛ ti na bɛ ni yɛli shɛli, we are waiting to see because yi tooi like bɛ ni daa dihiri ti shɛm maa n gba je ni n dihiri shɛba ka bɛ ti bɔhima bɔhisi n niŋdi tira. ni daba anahi n bala ni ka ti na bi mali laasabu ee to laa n ku bala maa ee shɛb gba dini n bɔŋɔ maa ti bɔhim ni ti nya bakɔi sunsuuni bini yɛn niŋ ba shɛm yaa bikɔs lala yɛltɔɣa maa di yaɣi sɔɣibu din dee yi niŋ ka di nyɛla bini yɛli yɛltɔɣa shɛli ŋɔ maa lala n nyɛli di ti ni lɔɔ maa pili tuma ka di nyɛla bani ka bi yɛn jeeli fɛst fɔ praktisin lala bini ŋɔ maa Ghana. Ti bɛn yɛli shɛli ti yɛn kahila dala maa ka ti kuli but yet n labina with an episode binshɛɣu yi bi niŋ lala niriba ŋɔ maa di zuɣu ka yɛn teegi a ye Yusuf Abu Turzɔŋ ŋuni n produsiri episode ŋɔ maa Offset Ayuba n bala maa ŋuni n ŋmaari camera ka di paari a na maa ka n teeri a ye Abdulbasir Koichira n nyɛ a kuɣulaŋ zaŋ ti program ŋɔ maa if you are new to this channel teei n ka a subscribe Any time ka ti yɛn drop awesome content bee next time eh binshɛɣu yi bi niŋ ba ka ti yɛn labina ti ya di yɛltɔɣa you get notification eh ka wuli li ka nyɛ anfaani kam din yɛn kana din ni ka n zaŋdi kpɛ ka lahi teer a yaa. Yi on the 30th eh ti be yɔŋ palli Sea of Blessing Studios amiliya biŋ daa nyɛla din be ni maa ni kani kam 2023 ni ka try n niŋ li Sunday ŋɔ maa eh ti yi daa ku nahi ti yɛn kahi la dali maa amiliya lahi kani yaa. Peace out.